iro rinokurudzira kuti vanhu vange vachigeza maoko vachimaitira inonzi social distancing asi munzvimbo yemabhuku zvese izvi zvekuti vagari vange vachimbunyikidzana nazvo nekuti mvura yacho hakuna yekuti vange vachigeza kuburikidza kudenda iyi zvekuti sei maita nyaya yekuti vanasikana vari kumbunyikidzwa eh, pese pavanonotsvaga mvura paye pane mamwe masangano akazvimiririra eh, ari kuti abatsire kupa vanhu mvura asi kana vapa vanhu mvura vave vari kuzinda nemvura anza kusvika kuzombunyikidza kukodzero dzevanasikana changa wandida kuti ungochiwana mvura saka change chikurukura nevabereki pamwe eh, nekanzelo yomuno munzvimbo kuti ndezvipi zvavari kuedza kuita

Eh, ndogara kumabvu iri ward 19 eh, muward 19 ndofunga tane about 29 to 20 to 30 years tisina mvura mvura kana ikauya nemukuzvibhahuza nevakomana veclean city vari kushaina ende vane hama dzavo dzavakupa dzavanongozoti tiri kufambira nhingi nanhingi topa mvura vakapedzavo tosumuka voenda imwe vachinotengesa saka kutengesa kwavo vari kutoka vanenge vachida mari voenda ivo vakanzi mvura ivo vanopa vanhu mvura mahara but ivo vakutsvaga mari instead yekuti vatibatsire isu tine vana tine manapukeni tiri kutambudzika pamvura even vana chava kupedzerwa kuenda kusango mvura yekuflasha matoleti yedu tee tisina saka isusu tatambudzika rubatsiro rwevakomana eclinsita rwongoshi vanoti vatipa havasi kutipa rwakakodzera vana vaida vari kumukira kana vakamukira usiku vari kushungurudzwa nevakomana munzira vachinotsvaga mvura ka vanakomana vari kumukira vari kutorara ikoko varara ikoko vaona mvura iyo eh, mabhaketsi eh, vanobva vatoti kuvasikana vavo kuvasikana iwe ukana uchindida unowana chii mvura toti ndamuburitsa kuti iwe uchienda kuma6 unohwina mvura mwana asikana anogona anokwanisa kuwana mvura hauzoziva kuti aiwana nemutoo upi nokuti vakomana vanenge vatobata chii dai zvatawaniswawo chii tawaniswawo mvura kana izvozvi zvibhauza izvozvo zviri kuuya izvozvo chinogona kuzouya kuzomira kana ndada driver tawirirana nadriver iyeyi anogona kuuya kuzomira pamba pangu ipapapa nekuti ndo pandinenge ndichiwirirana naye driver iyeyo toistopiwa mvura asi vazhinji vanodii wari kuishaya mvura iyoyo kana usinawo mwanasikana hauwane mvura asikana waine mwanasikana mwanasikana ari kuchanza kuti aita se adanane nawo adanana nawo mvura inozoita se
kazhinji kacho vakuzotodanana kana nevakadzi vakuru chaiva nedzimba dzavo kuti ndikupe mvura kana vana vechikoro chaiva vari kuti stebek nenyaya yekuti unenge wakunzi ndikasike ndawana mvura ndinge ndidanane nauyu ndichere mvura ndiende kumba ndikadanana uyu mangwana ndiri kupihwa futi every day haatenda kupota taamastaff takungowana mvura
patakatanga kuzvinyasvizawo ndo situation yamumusha incident yamai nemwana vaya vakarova munhu akazozvikafa munhu anga ari munhu anga achida kuti aida kutovarepa achida kuvabira ndo patakatanga kunzwa kuti ndo zvazviri kuitika mumusha dambudziko iroro harisi kuwanasikana chete riri kusanganisira nemadzimai nekushaya kwataita mvura muno mumabvuku tafara for long time kana tisingati mistake takukwanisa 30 years especially this ward 46 isina mvura saka gore rino zvakatozonyanya kuomesesa madzimai chaivo vakutobudawo nekuti vane mawere wishers vari kutipa mvura vacho vashoma saka munhu anongodzimara akutoona fanike ndiyo option yekuti awane akasiri kuwana mvura nekukasira kuita basa raanenge achida kuita kumba kwake saka mainzi ndiwaya tiri kuaziva ari kuitika mamain supply anga ari munomu ibulk water neclean city clean city ndakava approacha ndichitaura nezvavo pandaenda kunovatendawo nebasa ravari kuita muno they were not happy nesituation yakadaro vakativo vachabatsirawo kuona kuti vanhu vanouya nemvura vange vari vanhu vabva zera vanenge vachiuya kuzopa mvura nekuti pakauya munhu ati kureiwo chanzi chekuti paitwe mabasa akadiriwo yachinenge chiri very slim saka ndoinga ndoimwe solution yandandati ndati ndatsvaga sofa neclean seat vakuotowo yakaita saizvozvo aiwa manzwa eh, pfungwa dzakasiyana siyana dzanga dzichitaurwa nevabereki pamwe nevagari vemujumbe yemabvuku kuburikidza nekumbunyikidzwa kuitwa kodzero dzevanasikana nguva yavanenge vanotera mvura tangwa zvakare kansela utauna acho vachiedza kutaura kuti ivo eh, sakansela vari kuedza kunge vachigadzirisa nyaya iyoyo kuita kuti vana vasikana vange vakachengetedzwa zvikuru sei eh, munguva ino yecovid-19 zita rangu ndinonzi joseph andrasi
community radio harare nhefenyuro yeharare